Көн бәзәк булды. Кичен капка төбендә сугыш турында хикмәтле хәлләрне берәү сөйләп утырса, Ислам Гали агай үзенең имәндәй тоза, яшь килеш гарип калу фаҗигасын искә төшермәс өчен һәрвакыт көлкеле тема эзләп таба, кыскасы, гел ялган сөйли. Таныкка кадәр разведрота булдым мин. Мине фашистлардан белмәгән чыгу иде. Гитлер әйткәнди, әллә ничә тапкыр. Мәскәүдән Китанны, Украина фронтыннан Ягудинны тотып китерсәгез, һәр икесенең башына йөзәр мең марка бирәм дигән. Исламгали, ул йөз мең маркага ни алып буласың? Аңамы? Аңа хутты ике ситер арыш, аннан килеп бер кибән печән, аннан ике порпун итек, өстәмәсенә бер гармун. Ай, бер вакыт Днепрны кичкәндә разведка боем ясадык. Алпышлар көнендә шок белән инде. Җирдә шыжылдап хәтәр шаулый. Сизәм. Шул камышлыкта фашистлар утыра. Менә нәрсә, мин инде он елны сугышчы, фашист белән йөзгә йөз очрашкан кызны, автоматымны малай кысып тотты да, шыкылдатып взводка куйдым. Эшләремә миңа ут белән сокларга кушты. Әй, дә камышлыкка ташландым.

Безнеңчә әйтәме? Бик сак үзе нимеш бит. Нимеш бу нимешнең бар инде йә кул дигәне. Безнеңчә сөйләшә дигәне. Мазганы. Бер вакыт урман аланында чуалышта калгач, синең биш фашистны әсирлек калды малай. Соң нишләдең син шуның кадәр фашист белән? Яу нишләдең? Штабны бер колхозга алып бардым да,

Тарихын да сөйлә инде. Маршал Жуков аны үзе бирде. Бу күкрәккә адъютанты кадады, конечно. Украинаны азат иткәндә ул. Тир алып кайттык малай. Ну, шәп үткәләк инде. Офицер. Ну да ләкин малай телгә тимергән идең инде. Күҗү булды бит. Мәскәү фронт командующин кыса, тиресе дивизия штабын. Шулай малай, давай тел, тел диләр. Башка бит күҗүгә тотмырга ярамый. Тел килә, тел, тел диләр. Аларның кысуы түбәннән түбәнгә төшә. Миңа килеп җитте малай.

Чыктык малай теге якка. Ну, шәп куш кәтте. Кайтканда, конечно, Федор яраланды. Сөйләделәр, маршал Жуков тегенә үзе кереп, орденны палатага кереп биреп чыккан. Менә нинди кеше. Ә миңа бөтен рот алдында бирде. Маршал киләсе малай, бер сәгать алдан без юк, ул бит әле әйтергә дә ярамый. Шулай да юындык, кырындык, киләләрне, интегәләрне чистарттык. Менә бер вакыт алай ватып командиры бөтен бугазына кычкыра. Рота! Ул бер шулай әйтә иде. Рота! Становись! Ул арада урман юлында яшел шуңар газик күренде. Сузып торырга вакыт юк, шап-шап кына әйтә куйды. Рота, равнять, равнение на середину. Ул арада малай комбат машинага кошыла йөгерде. Машина кырт кына туктады, ишеге ачылды, маршал үзе чыкты. Ну, буйга бик озын түгел икән, ну да калын гәүдә. Кызу-кызу атлап капитан янына килде. Әпләбен тәнишне тыңлап тормады. Ул бире күреште дә, строй каршына килеп басты теге. Тагын бер машина зур офицерлар килеп туктады. Шиккә алары шиккә кыйылды шунда. Строй белән генә малай карыйм. Стройдагы солдатларның күзләрендә яшь. Менә Солдат күңеле нинди нечкә була ул бала. Ул ара булмады, маршал күп тавыш белән кычкырып җибәрде. Сержант Янудин! Уй, менә шунда инде, малай, биллахи каушады. Без булмарның хәле китте. Комбатта куркып калды. Чыга алмыйм бит. Все. Ул арада маршал күзләре белән бөтен стройны айкап чыкты. Сержант Ягуди! Үзебезнең комбат тавышы. Минем аякларны ычкындырды инде. Чыктым, бастым. Ул арада командучының аркасы туры яшь кенә бер майор йөгереп килеп җитте. Алай, баланың хәтерләмим. Тик шунысы истә калган, ну иллә мәгәр маршалның кулындагы куәт, ул кошларның зурлыгы. Кеше йөрәгенең зурлыгы йомарлаган йодрыгы кешенең кулы кавалеры. Ә андый кеше малай, Россиядә бармак белән генә санарлык ул. Менә шулай! Орденны маршал үзе бирде. Миңа бер генә җөмләсе истә калган. Нәрсә диде? Нәрсә диде? Молодец, Ягудин диде. Татарларны белән мин диде. Алар белән сугышка керергә була диде. Маршал дигәнең, дигәнең юкмы? Бушыңа исмә диеп. Хөббей, ничек дип, аларны кытыргыз инде. Сугышта иң зур кеше бит.

Исламгали агайның хатыны Рәшидә әбидән башка берәү дә белми. Шулай уен көлке сөйләшеп утыра да, кеше барында Исламгали аннан юлганы белән яра тулы гәүдәсен каплап, төне буе аңраша, сызлана. Бигрәк тә көн болытлы булса,